Халык коттыра инде малай. Кеше ничек ябыгырга белми. Телевизорның кайсы каналын ачма име кабызма гел ашау турында тапшырулар. Ә? Башта кешене дуңгыз кебек симертәләр, симертәләр дә, аннан ябыгырга кирәк, зарарлы икән дип башны катыралар. Менә шул телевизордан Ашау турында тапшырулар карауның галәмәте шушы инде менә. Результат налицо. Бил юк, шея вообще отсутствует. Күлмәк табып булмый хәзер, заказ биреп тектерәм. Машиналарга чехол тегә торган җирдә. Менә җәмәгать яшерен батырым түгел инде. Иртән таң белән торам, беренче каналны кабызам, теге ике метрлы Иван Ургант алып бара бит әле, смак тапшыруы. Ничего, ашыйм пешергән әйберләрен, хатыннар пешертә, үзен дә уважать итәм ул җегетнең. Тәмле бит, малай, тәмле, ашыйм, Аллага шөкер. Төш вакыты җиткәнен сизми дә каласың, теге время обеда тапшыруы килеп җитә. Наташа Королева, бер эш рәте белмәгән әнисенә эш тапты бит. Икесеннән бер нормальный кеше чыкмый. Аларның пешергән әйберләрен хатыннан пешертәм, ашыйм тоже ничава. Кич җитә, ТНВ каналын кагызам, татар халык ашлары. Татарныкы үзегез беләсез инде, тутырылган каз, бәлеш, токмачлы аш, өчпочмак, менә шул өчпочмак ашап дүртпочмакландым. Малышеваны карамыйм, ышанмыйм җана. Ул врачларның вообще бер сүзенә дә ышанмый. Әле бер кем берсенә барган и мала акча эшләргә бөтен ниятләре. Мин әйтәм, ябыгасы килә, диетага утырырга кирәк абзый ди. Диету надо соблюдать, миссис, только на молокиси дип надо ди. Менә ул әйткәч инде, карчык, мин әйтәм, врач бер ай буе сөттә генә утырырга кушты. Карчык сыерны савып алып кереп таска сала, мин кереп утырам. Таска сала, кереп утырам. 25 көннән соң арт як шиләнә башлады бит. Врачка бардым, әйтәм, врачның күзе маңгаена менде күрсәткәч. Мин бит сезгә сөтне эчәргә куштым, диетада утырырга куштым, дип. Әй, мин әйтәм, диетаны бит таска салып булмый. Бер ай буена шул чаклы сөт әрәм иттегезме, ди. Юк, мин әйтәм, әрәм итмәдек, Аллага шөкер. Менә шул мин утырган сөттән, мин әйтәм, карчыгым катык ясап, Чехов базарында сатты, ди бу. Тегенең күңеле болгана башлады бит. Алгалаган булган икән. Әле бер врачка барганым, күкәйдә генә утырырга куша. Төшә мин әйтә, мин нәрсәдә утырам соң инде? Тавык күкәенда утырырга кирәк, ди. Бер айма мин әйтәм, чебеше чыга бит аның. Я бал тумбыла. Вы неправильно поняли, ашарга кирәк, ди. Ә, мин әйтәм, әйбәт итеп аңлатыгыз берегез, мин әйтәм, сөттә утыртып арт яксыз калдырды. Син мин әйтәм, икенче төрле сөйлисең. Җәмәгать теге врачның сүзенә карап, бер ай гына күкәй ашап торып карадым. Күкәем дә файдасы юк. Тавыкларга нәфрәт туа, әтәчне бәреп үтерәсе килә башлады. Әйтәм, әтәч күкәй яшамый. Белә ул нәрсәдән ясалганын. Юк, нигә көлеп утырасыз? Кайсы ирнең я хатынның мясо комбинатта эшләгән берәрегезнең колбаса ашаганы бармы? Ә? Юк, җәмәгать. Ана хәзер Казан мясо комбинаты, ит комбинаты нинди генә колбасалар эшләми. Даже алты катлы шестислойный колбаса эшли башлаганнар. Сорадым мин әйтәм, нәрсә кушып бетерәләр икән боларга дигәнем, нәрсә ди, ухо горло нос, печень бутәкәй хвост ди. Раб шуны ашыйбыз без. Ну мин пока бүгенге көндә Китайский диетада тавык шулпасын таяклар белән ашыйм. Файдасы на лицо. Хатын күрмәгәндә качып ашасаң биш-алты яйцо. Ул малай әллә нинди диеталар бар икән. Башыңа төшсә, беләсең икән. Ул хәтта семечки, көнбагыш диетасы да бар икән. Көне буена шарт-шорт, шарт-шорт сибички генә ашап торасың. Жирны бетерә, ди. Бетерә пычагым, тешне бетерә. Шушы диетаны тещага өйрәткәнем, тещам үлә язды бит. Көнбагыш маена тыгылып. Кызу ашарга ярамый икән, мае күп чыга. Җәмәгать, теге зарланып әйтү түгел инде. Ул ябык кеше үзенчә матур инде, менә симез кеше, минем кебек кеше тоже үзенчә матур, шулай бит. Менә симез булуның яхшы, яхшы яклары күбрәк инде, малай. Менә җыгыласың, бер җир авыртмый. Түлке торып булмый. Хатын уклау белән кундыра, сизмисең дә чебен тешләгән кебек кенә. Менә кыш көне рәхәт булды, кыш көне рәхәт, Аллага шөкер, өшетмей. Гел тен тән тирләп тора. Ә, иссәнәсең, конечно, но... Култык аслары нык тирләй. Тирләгә җөне тиз үсә. Өч көнгә бер кырам. Болай әрәм иткән юк, хәзер бер нәрсәне дә әрәм итәргә ярамый. Хатын оек баш бәйләгәндә сарык җөененә кушып җибәрә. Түлке аяктан гел култык асты исе килә. Зато җылы. Әле Себердә эшләүче мужиклар 100 пар оек башка заказ бирделәр. Ул җәмәгать ябык кеше җыгыла, я бер җирен авырттырмыйча калмый, тарала, запчастька гына ярый аннан. Шулай бит, җәмәгать. Аннан больницага барсаң да, гел ябык хатыннар, ябык ирләр бер-берсенә бәрелешеп шалтыр-шолтыр киләләр инде. Анда бер симез кеше юк, потому что без йөрмибез больницага, врачлар үзләре килә. Аннан ул Менә минем кебек симез кешеләрнең җәмәгать кайсыбер чирләгәч авырта торган әгъзалары бермә-бер кими бит. Ә-ә, хәтта кайсыбер әгъзаларны көзгегә карап үзең түгел врачлар да таба алмый. Әле бер көнне бер җәмәгать хатын миңа үлчәү сатып алган, японнар ясаган үлчәү алып кайткан. Кешенең авырлыгын сүз белән әйтеп бирә торган. Менеп басуым булды, теге үлчәүгә, теге үлчәү име, одна сойдите, пожалуйста, одна сойдите, пожалуйста, дип кычкыра башлады малай. Хатын оскорблять итте әле бер көн, нык үпкәләдем. Корсакка төртеп, бигрәк ямьсез бу корсагың, ди. Бу, мин әйтәм, корсак түгел, холм славы. Ә нәрсә, аста үлгән солдатмы ди? Ул җәмәгать ит тәндә кунак кына инде. Менә кунак дигәннән бер көн дусларына бардык әле. Әйтми-нитми мин әйтәм, хәлләрен белеп чыгыйк әле дип кергән игеме, ул ябык кеше, бигрәк ямьсез икән. Аның хатыны минем кебек түп-түгәрәк, төрле яктан кочакласаң да бер форма инде. Буе да кыска, ну ир ябык инде малай, ун метрдан бөтен кабыргасын санап була инде. Ә-ә, чалбар кигән, күлмәк майки кияргә оныткан, и ире, йөри инде безнең алда каршылаган булып сик, сикергәләп чикерткә кебек инде, набор костей, детский конструкция, хатыны инде переживать итә, бар инде, майка булса да ки, бигрәк ябыксың, хатын ашатмаган икән дип әйтерләр, ди. Тегенең инде ире, күрсеннәр, ашатмаган дип әйтсеннәр, дип һаман үзенекен сөйләп тик йөри. Хатыны бер өч-дүрт тапкыр инде, Бар инде, майка булса да ки инде, күлмәк ки, кунак килде, бигрәк ябыксың, хатының ашатмаган дип әйтерләр, теге мужик инде һаман, Күрсеннәр, ашатмаганны күрсеннәр, ди. Аптырагач, хатыны инде, Алай булгач, бөтенләй чишен инде, ни өчен ашатмаганны да күрсеннәр, ди. Әле хатыны җабыгырга дип диетологка, больницага, врачка барган да врач әйтеп кайтарган. Апа җаным, тиз генә ябыгасың килсә, көн саен Мамадышка җәяү барып кайтырга кирәк, дип әйтә ди. Кайткан да иренә сөйләгән инде, менә врач Мамадышка көн саен җәяү барып кайтсаң, ябыгасың дип әйтте. Тегенең ире инде минем дус. Нигә, ул врач дуракмы әллә? Мамадыш кайда? Ерак бит ул. Башка бер методы да юк моны ябыгуның, дигәч, хатыны әйткән инде, бер метод бар, көн саен өч-дүрт тапкыр мөхәббәт уены шаярып минем белән уйнап алсаң, ябыгасың, дип әйтте врач. Тегенең дус инде минем дус, әйтеп әйткән инде хатыны. Карале, дип әйтә, ди. Бу врачның сүзе дөрес бит. Мамадыш та ерак түгел бит, дип әйтә, ди. Әй, җәмәгать, игълан аша, объявление аша танышканнар и. Мин әйтәм, каян таптың бу хатынны, димем. Нишләп, мин әйтәм, укымадыңмыни соң, язылган булгандыр бит газетада. Язылган, 185 дип әйтеп, мин аның буе дип белдем, ул авырлыгы булган икән. Хәзер бернәрсә эшләтә алмый инде, җәмәгать. Ул ябыгу дигәннән беркөн базарга бардым. Әй, малай, теге тавык саталар. Үз үлеме белән үлгән зәңгәрләнә беткән тавыклар бар бит. Алар прилавкада ятканда да, аларны бер нәрсә белән дә бутап булмый. Болай итеп жаталар ул тавыклар. Сатучыдан сорадым, инде мин әйтәм, нәрсә ашатасыз боларга дим. Абый җаным, ничәне үлчим? Суповой ди, суповой ди. Күренеп тора инде мин әйтәм, боларны тагы бер тапкыр пешергәнсез бит инде. Юк, мин әйтәм, шулар кебек ябыгасы килә, шуңа гына сорыйм. Абый җаным, диета тотарга кирәк, ди. Ай, мин әйтәм, ниндиен генә тотмадым инде. Французский диета тотканың бармы, ди. Юк, апа, апа, мин әйтәм, балакаем, тотканым җук. Ничек була ул французский диета? Белмисезмени, ди. Юк, белмим, мин әйтәм. Абый җаным, менә әйтәм, ди, французский диета ул, утром кекс,

Ябыштырып куясың да ни тудый, ни судый. Шуңа күрә минем кебек формалы кешеләрне күрсәгез, пожалуйста, ни суди. Рәхмәт, кайтырга кирәк. Бик зур рәхмәт, дуслар, бик зур рәхмәт.